Ass den Här honorabelen Här Sven Clement.
Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, als Éischt villmools Merci, esou wéi den David Wagner et gesot huet, fir de siwente Rapport an deenen heiten Dossiere vum Gilles Baum. Ech denken, datt Der do nach e puer nokommen huet, en eis annoncéiert virun der Summervakanz, an deementspriechend wäerte mer nach e bëssen eppes ze schaffe kréien hei. Wéi schonn am Projet de loi 7588 ugedeit, si mir weiderhin dofir, d'Schoulklassen an zwou Gruppen anzedeelen. A mat der Zoustëmmung zum 7588 ass et dann och logesch, datt mer d'Konsequenze vun engem Zwee-Gruppe-System natierlech matdroe mussen. Et ass esou, datt ween A seet, muss och B matdroen. Respektiv ween eng A-Grupp huet, brauch och eng B-Grupp. Et ass nämlech esou, datt, wa mer méi Gruppen hunn, mer méi Personal brauchen. A grad wa mer dann och nach vulnerabelt Personal hunn, musse mer déi ersetzen. Optimal wär et, wa mer iwwerall gutt ausgebilte Leit op Ofruff prett hätten, déi kéinten déi Ausfäll oder déi Méiaarbecht ersetzen. Mir wëssen alleguerten, datt dat grad am. Léierwiesen net de Fall ass, datt mer do keng grouss Reserven hu wou een einfach mol esou déi Méiaarbecht kéint ofdecken. Deementspriechend ass dëse Projet de loi u sech eng Noutléisung. Et ass eng Léisung déi séier huet misste getraff gi fir engem Besoin um Terrain gerecht ze ginn a fir domadder ze garantéieren, datt Schülerinnen an Schüler iwwerhaapt konnten an d'Schoul goen an dat an engem Aneren, mee zumindest an engem Kader. Mir Pirate begréissen dofir, datt et séier goung, schonn am Règlement grand-ducal d'urgence geholl gouf an elo ebe per Gesetz. Mir stëmmen awer och der Kritik vun der Chambre des Fonctionnaires et Employés publics zou, datt d'Kandidaten awer wéinstens e Minimum un Experienz am Beräich Kannerbetreiung sollten hunn, wann dat och nëmmen iergendwou méiglech ass. Ech soe wann dat iergendwou méiglech ass. Dat ass, wann ee realistesch bleift, natierlech net ëmmer méiglech. A mir hunn einfach och mat den Unien, déi ausgesat sinn, net genuch qualifizéiert Studentinnen a Studenten, fir der aktueller Demande konnte gerecht ze ginn. Dofir deelen ech dem David Wagner säi Gefill, datt ech net weess, wéi een et anescht hätt kéinte maachen, wann ee genuch Personal an d'Schoul wëllt a muss mobiliséieren. Et wär also gutt, wann déi Kandidaten eng méi intensiv Formatioun géife kréien. Et wär gutt, wann déi Kandidate vläicht och duerch déi, dat Schnupperen hei um Schoulwiese vläicht de Goût dru kréien, A vläit am nächste Schouljoer eben dann sech op de Wee maache fir regulär kënne rekrutéiert ze ginn. Wann e puer vun deene Kandidaten, déi elo konnte rekrutéiert ginn, dee Wee géifen aschloen, dann hätt dëse Gesetzestext net nëmmen den Avantage gehat, datt mer enger Urgence konnte Rechnung droen, mee datt mer vläit esouguer eng Klengegkeet gutt gemaach hu fir laangfristeg méi Personal am Unterrichtswiesen ze mobiliséieren. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, et ass en Noutnol, dee mer hei stëmmen, mee nichtsdestotrotz musse mer e stëmmen an dofir wäerten och d'Piraten den Accord ginn. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, den Här Educatiounsminister Claude Meisch.